Jekk għandna tazza ħalib li jagħti ċertu ammont ta' kalċjum, li huwa pressopoku 250 milligramma, jekk wieħed jagħmel biċċa ġobon, li ovvjament issa jistaħħaħha tkun iktar ikkonċentrata, biċċa ġobon ta' 30 gramma ġobon iebes ħa tagħti l-istess ammont ta' kalċjum li hemm ġol-ħalib. L-istess dan huwa magħmul għall-jogurt u affarijiet prodotti oħra li jinsabu fil-ħalib. Il-kalċju huwa l-aktar mineral li nsibu fil-ġisem tal-bniedem. Il-bniedem għandu bżonn il-kalċju għal bosta raġunijiet, b'mod partikolari biex jissaħħaħ l-għadam u jissaħħu s-snien. Eh, il-kalċjum apparti li għandna bżonnu għall-għadam, għat-tisħiħ tal-għadam tagħna, għandu funzjoni importanti fiżjoloġika fil-ġisem tagħna fosthom il-nervituri, il-muskolatura. Ma' 99% l-iktar l-iktar li huwa bżonn juża l-ġisem huwa għall-għadam. Fl-anzjani, l-ammont ta' kalċjum huwa importanti, jiddipendi jekk l-anzjan jew l-anzjana għandu xi kundizzjonijiet mediċi bħall-osteoporożi, fejn l-ammont ta' kalċjum irid iktar jiżdied. Kif nafu, l-anzjani ħafna drabi l-ammont ta' ikel jista' jkun li jonqos, għalhekk importanti li wieħed jevalwa kemm qed jieħdu minn dan il-kalċjum mill-ikel tagħhom u jekk dan mhuwiex sostenibbli mid-dieta, għalhekk ikun jista' jieħu supplimenti ta' dan il-kalċjum. Li jiġri ħafna drabi huwa importanti illi ħafna drabi jkun kunċett illi pereżempju il-prodotti tal-ħalib ikollhom ċertu ammont ta' xaħam u dan minħabba x-xaħam eh, jitneħħi mid-dieta tagħna. Importanti li meta dan isir, eh, importanti li mill-ħalib jew mill-prodotti tal-ħalib mhux ix-xaħam biss qed jitneħħa imma wkoll qed jitneħħu eh, minerali importanti fosthom il-kalċjum. Il-kalċju nistgħu noħduh kemm mill-ħalib innifsu kif ukoll mill-prodotti magħmula minnu. Ejjew naraw xi rakkomandazzjonijiet dwar kif nistgħu nieħdu l-ammonti ta' kalċju li għandna bżonn ta' kuljum fid-dieta tagħna. Eħe, jekk naqbdu l-popolazzjoni ġenerali, jiġifieri minn 18 years sa 60 years, eh, l-ammont ta' kalċjum rikomandabbli huwa pressopoko ta' 800 milligramma ta' kalċjum kuljum. Issa jekk wieħed jara l-ekwivalenza tagħhom jekk jara li l-prodotti tal-ħalib jew prodotti alternattivi li għandhom kalċjum ġo fihom, wieħed irid jieħu pressopoco tliet servings tagħhom, fejn serving tajjeb tkun tazza ħalib tajjeb 250 millilitru, jew biċċa ġobon ta' 30 gramma, jew inkella wieħed jogurt. Jekk wieħed jieħu dawk, ikun kważi pressopoco jkun għaqqad dawk is-600-700 milligramma ta' kalċjum kuljum. Wieħed importanti jifhem illi dawn dal-ammont illi illi għadni kif għadt huwa ta' kuljum, mhux xi ħaġa li wieha darba fil nieħu tazza ħalib jew darba fil ħa nieħu yogurt, jiġifieri importanti li dan ikun parti mid-dieta tagħna ta' kuljum. Kif nafu l-kalċju huwa mineral? X'inhi l-funzjoni tal-minerali fil-ġisem u liema huma dawk il-minerali essenzjali għalina? minerali ta' hemm ħafna minerali differenti, il-kalċjum kif għad qabel eh, importanti huwa mhux biss għall-għada mimma nervituri għall-muskolaturi u ħafna funzjoni oħra. Il-minerali oħra ta' fil-ġisem fosthom il-ħadid pereżempju u minerali oħra huma importanti għall-funzjoni taċ ċelluli tagħna. Ġifri importanti illi dawn ikunu eh, miżjudin tajjeb u jkunu parti mid-dieta tagħna. Wieħed irid joqgħod attent illi meta jagħmel xi dieti jew xi kunċetti bħal pereżempju vegan diet jew affarijiet oħra li dawn il-minerali qed jiġu minn sorsi oħra ta' ikel li forsi ma jiġux mill-ħalib għax jekk wieħed jaqta' l-ħalib minħabba li forsi għandu vegan diet jew inkella jkun intolleranti għall-ħalib, importanti wieħed jara fejn dan is-sors ta' kalċjum qiegħed. Jekk dan saħansitra ma jirnexxix, importanti li wieħed jissupplixxi il-ġisem għax long term tajjeb short term ħafna drabi ma jkun hemmx eh, repercussions għal ġisem imma long term eh, jista' jkun hemm repercussions bħal pereżempju għal kalċjum jekk qed nirreferu għal kalċjum huwa eh, l-għadam jiġi weekend ta' eb f'kundizzjoni bħal osteopenia, osteoporosis. Tikka aktar dwar saħtek. Huma ħafna dawk l-anzjani li aktar ma jikbru, aktar isibuha diffiċli biex jifhmu u jisimgħu lil ta' madwarhom. Riċerka ġdida turi li dan jista' jkun li ma jkollu x'jaqsam xejn mat-telf tas-smigħ, iżda minflok ikun biss il-moħħ li jibda jsibha diffiċli jipproċessa t-taħdit f'nofs l-istorbju l-ieħor li bih tkun imdawra l-persuna. Hu għalhekk li meta l-anzjani jmorru għal test tas-smigħ, it-tabib ma jsib xejn ħażin. Kultant l-istorbju li nsibu madwarna joħloq konfużjoni fil-moħħ tal-persuna, bir-riżultat li ma tkunx tista' tipproċessa t-taħdit. Din m'għandhiex tkun kawża ta' allarm, għax l-istatistika turi li huma ħafna u li hu normali li l-anzjani, aktar ma jikbru, aktar jibdew isibuha diffiċli jipproċessaw il-ħsejjes differenti li jkunu qed jisimgħu. Huma n-nervituri li jipproċessaw il-ħoss u li jibagħtu l-messaġġi lill-moħħ li jibda jkollhom xi problemi. L-użu ta' hearing aid jista' jgħin, però ma jsolvix din il-problema. Tikka aktar dwar saħħtek għada.